Kim. Robin. Wat ass HPV? HPV heescht u sech Human Papilloma Virus an ass en STD an dat hunn a sech déi meeschte Leit iergendwann eng Kéier an engem Liewen erwëscht, wa se Sex hunn.

Hallo an häerzlech wëllkomm an dëser neier Episod vu Méi wéi Sex, der Episod Nummer 114, wann ech mech net ieren. Ech hunn haut e ganz wonnerbare Gaascht bei mir am Studio. Hallo Kim. Moie Robin. Du hues et lo schonn ugeteasert, ech mengen, et kann ee sech schonn denken, ëm wat et geet. Mär schwätzen haut iwwer HPV, Dat gëtt Deel vun eiser Serie zu sexuell iwwerdrobaren Infektiounen a Krankheeten. A Kim, wéi betrëfft HPV dech? Wat ass däi Lien? Firwat bass du hei? Ech sinn haut hei fir iwwer HPV ze schwätzen, well ech perséinlech mech domatten ugestach hunn. Scho ganz ganz fréi, u sech mat 16 Joer, hat ech déi éischt Infektioun, mee ech krut dat deemools net gesot. vu mengem Dokteren an ech krut dat elo u sech réischt virun, jo, knapp zwee Joer bestätegt vun enger neier Fraendoktësch, déi ech hunn, well ech do all sechs Méint getest ginn. An déi huet mir du gesot, sou am Verlaf vun dengem Dossier hu mer gesinn u sech, dass de säit dengem siechzéngte Liewensjoer et hues, dat ass awer näischt Schlëmmes. Well, wéi och virdrunner scho gesot, déi meeschte Leit an hirem Liewen, wa se sexuell aktiv sinn, op d'mannst eemol de Virus schonn erwëscht hunn. Bei gesonde Leit geet et vum selwe fort, dat dauert ongeféier ee Joer. Déi meescht hu guer keng Symptomer. Bei mär leider Gottes, well ech och Endometrios hunn, sinn ech do vill, vill méi ufälleg fir STDs an ech gi se méi schwiereg lass. An dofir hunn ech et eben, wéi gesot, säit dem 16. Liewensjoer. Do hat ech deen ee Strang, et gi verschiddener. A lo virun zwee Joer gouf ech nach engem neie Strang infizéiert. Dat war den HPV 16, dee ka kriibserreegend sinn. An dat huet ganz laang gedauert, fir dat ech e lass ginn. Well eben duerch Endometrios ass meng Gebärmutter schonn geschwächt an do sinn ech. bei en aneren Fraendokter geschéckt ginn, fir eng Laserbehandlung ze maachen, eng Konisatioun souzesoen, fir déi Zellen ewech ze laseren. Dat huet leider net geklappt. An dono hu mer nach eng Kéier probéiert, iwwert dräi Méint laang vaginal Injektioune mat engem Gel. Dat huet och net direkt geklappt, mee ech mengen e Joer nodeems ech alles probéiert hunn, sinn ech et Gott sei Dank lass ginn. An do war menge Fraendoktesch och Gott sei Dank sou gnädeg an huet dunn ugefaangen mech och ze impfen. An elo misst ech u sech HPV fräi sinn an och doduercher geschützt sinn.
Et freet mech immens, dass de mëttlerweil HPV fräi bass. Wéi gëtt dann fir HPV getest? Wéi ass dat ofgelaf?
HPV kann een leider nemmen bei weiblech geliesene Leit oder also besser gesot bei Leit mat Gebärmutter an alles testen an dat gëtt bei der bei engem Gynekolog gemaach mat engem Pap Smear. Dat heescht et leent ee sech dohinner an dann gëtt esou eng Aart Wattestäbchen agefouert wou se eng Kéier puer Zellen huelen an da gëtt dat an de Labo geschéckt fir dann Tester ze maachen.
An dat heescht, wéi s du deemools vun denger neier Gyneko da gesot kritt hues, jo mir hunn an dengem Dossier gesinn, dass s et has, däin Dokter mat 16, krus de dann e Pap smear gemaach an da gouf der dann einfach net gesot, dass s de HPV has? Genau, ech war immens schockéiert, well ech gi mat STDs Net sou einfach an wéi déi meescht Leit. Mee ass immens wichteg dat ech keen ustiechen. An ech hu mer dunn immens vill Gedanke gemaach. Merk, du has et lo säit dengem 16. Liewensjoer. Dat ass hal esou sou laang wéi ech al sinn. An wéi vill Leit hues du domat ugestach wärenddeems? Natierlech kann ee sech schützen mat Kondomer. Mee deemno wat fir e Strang een huet, kann een duerch Hautkontakt, duerch, jo duerch Hautkontakt, wann ee Feigwarzen zum Beispill huet, kann een dat einfach weiderginn. Do hëlleft net onbedéngt e Kondom eppes. Dat heescht, wann s de zum Beispill eng Wonn un der Hand hues an du kënns dowidder oder du hues Oralsex an du lecks déi Plaz, kann et och sinn, datt s de Den HPV-Virus, déi Feigwarzen am Mond kriss oder un de Fangeren. An dat war fir mech einfach en immense Schock, well dat einfach fir mech a mengen Aen immens verantwortungslos war, virun allem en Teenager, deen net gutt opgekläert gouf. Zu menger Zäit gouf een net gutt opgekläert. Et hat een zwar Accès op den Internet, mee net jidderee geet dono kucken. Ech wosst et selwer och net. An dofir war ech einfach immens schockéiert, well einfach esou fahrlässeg domat ëmgaangen ass. Well elo a mengem Alter, elo och wou ech, wou ech selwer erkrankt sinn an dee Fall hat, dat et schwiereg war et lass ze ginn, et weess een net wat aner Leit fir Krankheeten hunn, wéi wéi si domadden ëmginn, wéi si wéi si sech protegéieren, wann se mat aner Leit Sex hunn. Ech verstinn, dat et ongeféierlech ass fir ganz ganz vill Leit, mee et ginn ëmmer e Gros un un Leit, déi schwéier drënner leiden, esou wéi ech. Dofir, dat war fir mech einfach eppes, wou ech net verstanen hunn an och einfach ganz, ganz schwiereg fonnt hunn. Jo, dat ass jo am Fong, den Dokter huet net nëmmen dech gefäert, mee och ganz vill aner Leit. An et ass jo wahnsinneg irresponsabel. An ech hu elo keen Droit studéiert, mee Potential och net ganz legal, dass ee sou eng Informatioun einfach engem Patient, enger Patientin virenthält. Et kann natierlech och sinn, well ech dee Moment einfach sou jonk war, dat den Dokter vläicht einfach nëmme sot, HPV, ech hunn et net richteg matkrut, net richteg verstan, den Dokter ass net weider drop agaangen, wat ech an deem Moment och schued fannen. Ech war dee Moment beim Planning familial a bei der Fraendoktesch an. do hätt een einfach misse méi sech drop behaapten, hei wat, weess du wat HPV ass, soll ech dech driwwer opklären? Voilà, an och dat fannen ech huet zu menger Zäit an der Schoul gefeelt. Ech weess elo net wéi et elo haut ass, ob méi driwwer geschwat gëtt, mee ech fannen, well dat einfach esou eng eng immens wäit verbreete Krankheet ass, datt einfach méi muss driwwer geschwat ginn. Jo, an just well se wäit verbreet ass, heescht jo net, dass se ongeféierlech ass a keng Konsequenze kann hunn.
Wëlls du eis bëssi driwwer zielen, wann ee bis HPV huet, wat ass de Risk vun der Infektioun?
De Risiko vun der Infektioun ass wéi gesot, also bei den, bei wahrscheinlech 80 Prozent vun der Leit einfach guer näischt, also keng Symptomer, näischt, mierkt mer net, datt se, datt se sech ugestach hunn oder brécht einfach net aus. Bei deenen aneren, soe mer 20 Prozent, warscheinlech ass et nach manner, kann et zu Kriibs féieren. Du kanns de zum Beispill Gebärmutterhalskriibs kréien, wann s de de Strang HPV 16 oder 18 kriss. Mee et kann och einfach, wéi gesot, dat kann däin Sexliewen einfach immens beanträchtegen, zum Beispill bei Feigwarzen. Dat ass och en HPV-Strang. Dat misst den och den 16 oder den 18 sinn. Wann déi ze laang do sinn, kann et sinn, dat déi Zänn sech iergendwann ëmwandelen a Kriibs. Mee déi kann een zum Beispill ewech lasere loossen oder ewech brenne loossen. Mee bei deem. Bei de Frequenzen ass de Problem, déi kommen heiansdo ëmmer erëm. Dat heescht, et ka sinn, dass de vläicht e Joer guer näischt hues oder och zwee Joer näischt hues, mee déi kommen ëmmer erëm. Dat heescht, an deem Fall solls de wierklech ëmmer deng Genitalien ënnersichen, kucken, okay, fënns de eppes? Wann s de nëmmen de Verdacht hues, dat et dat kéint sinn, da bei en Dermatolog oder bei en Urolog, Fraendoktesch, goen, dat eng Kéier kucke loossen an dech dann direkt traitéiere loossen, well wéi gesot, duerch, alleng duerch d'Beréierung kanns de aner Leit schonn domadden ustiechen. An och fir Mënsche mat Penis. Et kann ënner anerem net nëmmen zu Gebärmutterhalskriibs féieren, mee och zu Prostatakriibs oder och souguer zu Rachenkriibs. An de Virus kann och am Rache sëtzen, wann en zum Beispill duerch Oralsex iwwerdroe gouf. An e kann dann och duerch Oralsex iwwerdroe ginn. Dofir ass et wichteg, datt ee grad bei HPV oder wann de Verdacht zu HPV besteet, datt ee Kondomer, Lackdicher an deemno vun der Persoun ofhängeg och vläit souguer Händsche benotzt, wann ee Sex huet. De Fait, datt s du Endometrios hues, huet deng Erfarung mat der HPV-Infektioun natierlech verännert. Wëlls eis bëssi doriwwer erzielen, wéi HPV an Endometrios sou mateneen ëmginn, nennt ech dat elo mol?
Jo, ech weess net op, ech ginn dovun aus, datt Leit wëssen, wat Endometrios ass. Wann net, da soen ech nach eng Kéier ganz schnell, wat et ass. Dat ass quasi Zellen, déi ähnlech sinn wéi Gebärmutterschläimhaut, déi sech am Rescht vum Kierper verdeelen. Dat ass kee Kriibs. Mee et sinn Zellen, déi einfach net do solle sinn, déi mat der Reegelbluddung zum Beispill ufänke mat bludden an doduercher Entzündungen an esou am Kierper ausléisen. Mäi Fall war esou, ech elo dat ech bal meng lénks Nier verluer hunn an ech si elo och fir d'zweet doduercher operéiert ginn. Wat mäin HPV a meng Endometrios matenee verbannen an deem Sënn ass, Doduerch erwar meng Gebärmutter scho geschwächt ass duerch déi Krankheet Endometrios, ass et fir mech ganz, ganz schwiereg Sex, STDs, STIs, lass ze ginn. Dat heescht, den HPV huet sech wierklech immens staark do festgewuess a mäin Immunsystem konnt et net vum selwen lass ginn, sou wéi bei gesonde Leit. An dat huet eben dozou gefouert, dat ech einfach wierklech lo zwee Joer laang dofir gekämpft hunn, net lass ze ginn. Wéi gesot, och scho mat mat Laserbehandlung, déi wierklech ganz schrecklech war. Ech krut leider keng Anästhesie. Den Dokter ass do mat mat engem Laser um Gebärmutterhals brenne gaangen. An dat waren déi schlëmmste fënnef Minutten a mengem Liewen. Ech weess, wat wéi ass, mee ech hat nach ni esou wéi. An dat eenzeg, wat, wat war, ass, den Dokter wollt mech duerno schaffe schécken. Ech hu misse praktesch bettelen, fir e Krankeschäin ze kréien, op d'mannst een Dag, fir mech kënnen dovunner ze erhuelen. Voilà. An dann huet dat leider Gottes näischt bruecht. Mir hunn dunn nach bal e Joer gewaart, fir ze kucken, wat meng nächst Resultater soen. Ech war nach ëmmer positiv. An dunn, déi lescht Léisung war eppes ganz Neies, an zwar e Gel, deen ee sech soll vaginal asprëtzen all Owend während 3 Méint. Dat hunn ech dunn och gemaach, wat fir mech während där Zäit och geheescht huet, sou ech mech déi Zäit einfach och eekleg gefillt. Ech wollt keen, dee mech upéckt oder sou. Dat heescht, ech hunn einfach mäi Sexliewen déi Zäit, wou ech HPV hatt, op Null gesat. An hunn ech dat gemaach an dat huet nach en halleft Joer, bal 9 Méint gedauert, bis ech dunn endlech HPV-fräi war. Dat war dunn den, no 9 Méint, dat éischt Resultat, wou endlech negativ war. An dorops hin huet meng Fraendoktesch mir och ugeroden, fir mech impfen ze loossen. Dat gëtt jo hei am Land ab, ech mengen, 12 Joer allen Meedchen ugeroden. Ech mengen, d'Jong gi mëttlerweil och geimpft, wat wierklech gutt ass, well d'Jonge kann een net testen. An ech krut et dunn gemaach an normalerweis misst dat kaschten. Mee wann s de wierklech eng, eng. eng Krankheetsgeschicht hues, wou s de méi sensibel bass, kann een dat der Krankekeess erklären an an deem Fall gëtt dat dann och iwwerhall vun der Krankekeess, well du muss dräimol geimpft ginn innerhalb vun engem Joer an dat géif 600 Euro ongeféier kaschten. Voilà, an ech krut dat vu menger Doktesch dunn esou gemaach, elo sinn ech geimpft a geschützt. Dat freet mech. D'Impfungen hëllefen immens. Leider Gottes ass et och bei den Impfungen trotzdem wichteg ze soen, dass se net 100 Prozent schützen. Si schützen och net gläich gutt virun all Strang, well et gi verschidde Virusvariante vum HPV, déi méi aggressiv sinn ewéi anerer, grad déi geféierlech, déi kënnen och Kriibs ausléisen, déi reagéieren net ëmmer, also d'Impfung reagéiert net ëmmer esou gutt op déi wéi se kéint, mee trotzdem d'Impfung hëlleft, d'Impfung schützt. An ech weess wéi ech e Kand war, an der Primärschoul gouf deemools, deemools nëmmen de Meedecher, beziehungsweise de Mënsche mat engem Uterus ugeroden, datt se sech sollen impfe loossen. Mee et ass wichteg ze soen, dass och Männer oder Mënsche mat Penis sech sollen impfe loossen, well éischtens kann ee se net drop testen, zweetens kënne se et genau esou gutt iwwerdroen an drëttens kënnen och si gewësse Kriibsformen dovu kréien oder och einfach Feigwarzen, wou et och méi angenehm ass, wann ee se net kritt. Mee loosst Iech impfen an grad als Mannerjärege gëtt et ëmmer iwwerholl an dann bei gewëssenen Erwuessenen, wéi zum Beispill am Kim sengem Fall, gëtt et och nach iwwerholl vun der Krankekeess. Du hues elo virdrun ugeschnidden, deng Zäit wou s de HPV has. Du hues kuerz gesot, dass et sech op däi Sexliewen ausgewierkt hätt an op däin, op deng Bezéiung mat dir selwer am Fong. Wéi huet sech dat deemools ugefillt, wéi déi Gyneko der dann, Joren nodeems de et schonn kritt hues, gesot huet, du hues dat? An wéi huet sech dat méi konkret op däi Liewen ausgewierkt?
Ech muss dozou soen, wéi ech informéiert gouf, dat ech et hunn, hunn ech direkt nogefrot, wat fir Auswierkung wäert dat hunn op mäi Sexliewen. An do krut ech gesot, näischt, well déi meescht Leit sech souwisou domadden wäerten ustiechen an ech mer do soll kee Kapp maachen. Wat fir mech en absolutten No-Go war an ech hu fir mech dunn aus menger eegener Verantwortung decidéiert, soulaang ech nach ëmmer de Virus hunn, wëll ech vermeiden een domat unzestiechen. An ech muss soen, fir mech am Kapp hunn ech einfach geduet, dat ass immens onsexy wann s de en neien Partner hues an da muss de deem soen, hei Kondomer, leck dech a Hännecher. An do hunn ech fir mech eben decidéiert, hei ech wëll kee Sex hunn. Ech war schonn immens oppe mat Kommunikatioun, dat heescht ech hunn direkt menge leschte Partneren, déi ech hat, direkt geschriwwen, héi ech krut elo d'Diagnos vun HPV. Pass bei dir op, falls iergendeppes ass, so mer Bescheed, looss dech testen, wann s de kanns. An déi meescht hunn zimmlech cool drop reagéiert. Ech weess och, vu wat fir engem Partner ech den HPV-Virus krut. Ech hunn déi Persoun drop ugeschwat an och gesot, datt et schonn kéint Kriibs sinn, well ech do scho Verwuchungen an alles hat. An déi Persoun war einfach immens eekleg mat mir. Déi huet mir gesot, dat kéint net vun him sinn an dat dat sécher guer näischt wär an huet wierklech einfach all Responsabilitéit ofginn a quasi gesot, et wär meng eege Schold. Obwuel ech mech wierklech drop behaapt hunn, hei, ech gi wierklech all sechs Méint getest, dat ass onméiglech, dat ech et vun engem anere konnt hunn. Voilà, an dunn, wéi ech d'hat, hunn ech wierklech gekuckt, sou, ok, wat kanns de maachen? Ech hu mech immens vill um Internet recherchéiert an och mat mat Kolleegen a Famill driwwer geschwat, nach ganz oft mat menger Fra an doktech och. An ech hunn einfach fir mech decidéiert, sou laang ech et hunn, ech wëll kee Sex hunn. Dat heescht, ech hunn quasi am Zölibat gelieft, lo annerhalleft Joer, zwee Joer. bis ech dunn elo endlech fräi war an dat hunn ech dunn och gefeiert, wéi ech dunn endlech dat negatiivt Resultat hat an voilà. Mee ech muss soen, ech sinn méi no zu mir selwer komm an hunn einfach e ganz anert Bild zum Sex krut.
Wëlls de kuerz elaboréieren, wat dat anert Bild zum Sex ass?
Ech hat do jo ganz vill Zäit fir ze iwwerleeën. Fir mech ass Sex eppes Wonnerschéines, eppes wat ech och ganz gären hunn, wou ech a mengem fréiere jonke Liewen net sou seriö geholl hunn an einfach nëmmen Spaass wollt. Ech wëll och elo nach ëmmer Spaass, mee ech si méi, wéi soll ech soen, ech si méi picky ginn, mat weem ech dat deele wëll, mat weem ech mäi Kierper, mäi Pleséier wëll deelen. Ob dat elo mat mir selwer ass, ob dat mat enger Persoun ass oder mat méi Persounen ass. Sex ass fir mech e ganz wichtegen Deel vu mengem Liewen. An doduerjer ass et fir mech soi-disant méi helleg ginn. An do kënnt och net méi jiddereen drun, och einfach nëmmen aus Respekt viru mir selwer.
Dat ass eng eigentlech schéin Entwécklung, vun där et mech freet, dass de se gemaach hues. Wann een de Virus dann bis elo huet, duerch elo e bëssi erzielt vun deene Behandlungsmethoden, duerch déi s du gaange bass, grad och well s de Endometrios hues, war et do méi wichteg, dass een dat ugeet. Wéi ass dann déi normal Behandlung fir HPV? Déi normal Behandlung? Et gëtt keng Behandlung. Et gëtt einfach ofgewaart, dat et, dat et vum selwe fortgeet, dat däin Immunsystem domadden eens gëtt. Dat heescht, meeschtens gëtt e Joer gewaart an da gëtt dann nach en Test gemaach an da gëtt gehofft, dat s de et dann neméi hues. Jo, den, dat ass jo de Problem mat HPV, datt et eng Virusinfektioun ass an datt et net wierklech Behandlungsmethoden dergéint gëtt. Et ass net wéi bakteriellen Infektiounen, wou Dokteren engem kënne Medikamenter ginn an da geet dat an d'Rei, mee wann ee Pech huet an grad en aggressive Strang huet, dee mat deem Immunsystem net gutt eens gëtt oder wann den Immunsystem selwer net esou staark ass, dann huet ee ganz laang HPV an gëtt een et eventuell och net méi lass. An ech mengen, dat ass och eppes, wat vill Leit immens ënnerschätzen an Ech si rezent geplënnert an en anert Land an do war ech dann och beim Dokter a sot, hei teste giff ech mech gären all 6 Méint op HPV, just fir ze wëssen ob ech et hunn oder net, well ech et kengem wëll ginn. An du sot déi Doktesch mer, hei an Holland test, mir maachen déi Pap-Smears all 5 Joer. Mir maachen déi och réischt op 30 fir ze kucken op Zellverännerungen op Kriibs, mir testen net op HPV. An. Ech hat hir am Virgespréich gesot, dass ech net monogam sinn, well ech fannen dat fir meng Dokteren eng wichteg Informatioun, an dass ech méi wéi eng Partnerin hunn, mat deem ech Sex hunn. A si sot, Jo, du bass jo net monogam, du wäers et souwisou fréier oder spéider kréien. Ehm, kuck dass de een skëss. An ech hunn dat wahnsinneg irresponsabel fonnt. Ech war esou, hei sëtzt eng Persoun viru mer, déi e Medizinstudium huet, där hir Aarbecht ënnert anerem och ass fir Krankheeten ze verhënneren, an alles wat se mer seet ass, dass ech et am Fong gi fréier oder spéider kréien, an dass ech net misst oppassen, well ob ech et elo e Joer méi fréi oder méi spéit kréie wier jo dann och egal. An Si huet mer och keng Informatiounen zu Verhütungsmethoden a sou ginn, wéi ee sech kéint schützen. An ech war immens entsat. An ech war och immens entsat, dass e Gesondheetssystem, e ganze Gesondheetssystem an deem Land, an deem ech elo wunnen, einfach net dorop test. An dat einfach sou, jo, d'Leit infizéiere sech souwisou dermat. Dat ass immens verréckt, mee et ass leider Gottes net nëmmen an Holland sou, wéi s du, do wou s du elo wunns, mee och hei zu Lëtzebuerg. Wéi gesot, meng Dokteren hu mir och gesot, du kanns weiderhin normal Sex hunn, du muss net oppassen. Wat ech immens irresponsabel fanne, well virun allem sou Leit wéi ech, déi, ech weess net, déi zwee Prozent, déi scho Krankheeten hunn, déi e geschwächt Immunsystem hunn, Du weess net, wat fir Konsequenzen dat fir déi Leit huet, wat dat un hirem Liewen ännert, un hirer Usiicht u sech selwer. An dofir, nee, dat, dat ass en absolutte No-Go. Dat kann een, dat kann een net sou maachen. Dat kann een net esou am Gesondheetssystem beloossen. Mir mussen dat änneren. Mir mussen opklären. An, jo, natierlech, et ass fir déi meescht ongeféierlech, mee dat heescht net, Well een net muss driwwer schwätzen an driwwer probéieren ze verhüten a probéieren, dat eben net ze kréien. Jo, an et weess ee jo och ni, ob ee selwer zu deene gehéiert, fir déi et ongeféierlech ass, an ob net eng vun de Persounen, mat deenen ee Sex huet, net eng vun deene Persounen ass, fir déi et kéint geféierlech sinn, an dass een déi dann domat a Gefor setzt. an jo einfach gefäert. Du bass jo elo hei bei eis am Podcast an du schwätz mat eis iwwert deng HPV Infektioun. Wéi gees du da mam Thema HPV an dengem Privatliewen ëm, grad zu der Zäit wou s de infizéiert Waas?
Ech muss soen, ech sinn en immens oppene Mënsch wat Sex ugeet. Ech schwätze ganz gären iwwer Sex, och einfach nëmmen um Iessdësch oder sou. Déi meescht Leit si geschockt doduercher, mee ech fann dat misst een einfach an d'Normalitéit erakréien, dat Sex en Thema ass, esou wéi Rezepter vum Baken oder vu Kachen ausdeelen. An dofir hunn ech och, währenddeems ech, wéi ech d'Diagnos krut, hunn ech ganz oppe mat menge Kolleegen driwwer geschwat. Ech hunn si och gefrot, ob si den HPV-Virus kennen an wat si géife maachen, fir ze verhüten oder ob si aner Leit kennen. An do sinn ech effektiv och op eng Persoun gestouss a mengem Frëndeskrees, déi ähnlech Problemer hat wéi ech. An do si mer eben soi-disant zesummen doduerch gaangen. Um well dat bei där Persoun och zu dynamischer Zäit war an et war einfach schéin fir eng Persoun ze hunn déi verstanen huet dat et net einfach esou jo eng Gripp oder esou eppes war. Well et ass jo u sech dat wat d'Dokteren esou soen, et ass ähnlech wéi eng Gripp, du kriss et eemol am Liewen oder méi oft am Liewen an däin Immunsystem gëtt eens domadden. mee dat ech einfach schonn eng aner Persoun am Frëndeskrees hunn, deen net immens grouss ass, déi genau dat selwecht duerchgaangen ass, ass fir mech einfach, jo, schéin, schéin an net schéin gewiescht, mee einfach eng Persoun ze hunn, déi et versteet, mat deem ee ka schwätzen, dat war zu deem Moment wierklech flott. A säitdeems hu mer och ugefaangen, einfach méi oppen iwwert esou Saachen ze schwätzen. Och wat kanns de huelen, wat kanns de hei, wat kanns de do. Ech hunn de Leit och ëmmer gesot, esou, ech fannen dat wierklech net sexy, wann ech elo en neie Partner hätt an ech misst hinne soen, hey, dann huel mer elo mol Kondomer, d'Laakdeecher an d'Hänn, d'Haandecher eraus. Ech weess net, et fillt sech un, wéi wann s de an engem schlechte, boah, schlecht net, an engem Kink-Porno wäers, wat net onbedéngt mäi Kink ass. An ech mengen, déi meescht Leit. Giffe fortlafen wann se dech giffe gesinn, sou d'Hännecher undoen an alles auspaken wat ee muss hunn fir Sex. Dofir dat war fir mech net sou prickelnd. Jo dat gleewen ech. Ech sinn och ëmmer rëm schockéiert wann ech mat Leit iwwer HPV schwätzen, well ech hu mech awer duerch meng Aarbecht hei kenn ech mech besser dermat aus wéi déi meeschte Leit an ech hunn laang, ech hunn eng Kéier mech immens Thema interesséiert a vill doriwwer gelies, mee ech sinn ëmmer erëm schockéiert, wéi wéineg Leit doriwwer wëssen. Also ech hat dat e puer Mol, dass ech net nëmme Partner, inne mat Penis, mee och einfach Frënd, inne mat Penis, dann hu mer doriwwer ugefaangen ze schwätzen an d'Reaktioun war ëmmer, Jo, mee dat ass jo de Gebärmutterhalskrebsvirus, ech brauch dat dach net an ech kann dat jo guer net kréien. An ech fannen am Fong, ech menge mëttlerweil hu se et geännert, mee deemools wéi ech an deem Alter war, datt ech déi Impfung konnt kréien, war de Marketing, soen ech elo emol, immens op dee Gebärmutterhalskrebs ausgeriicht an immens op natierlech an der binärer, cis-normativer Welt vun der Medezin. D'Meedecher mussen dat kréien, fir dass se dee Kriibs net iergendwann entwéckelen. An ech fannen immens schued, dass net vun, oder dass nach ëmmer esou de Stigma dovun ass, esou, dat féiert, esou déi eenzeg Konsequenz vun deem Virus ass Kriibs an och nëmmen d'Frae kënnen dat kréien. An ech hu mat wahnsinneg ville Mënsche mat Penis geschwat, wou ech da sou war, Kolleg, du kanns dat och kréien an et ginn Impfungen an och Mënsche mat Penis kënne sech impfe loossen a sollte sech am beschten impfe loossen. Wéi hues du dat erlieft? Genau d'selwecht. Ech sinn, wéi soll ech dat erklären, ech si lo scho eng Rëtsch Joer Single an ech hunn meng Jugend lo nogeholl an engem spéideren Alter. An all déi Leit, déi ech kennegeléiert hunn, déi waren wierklech net esou op, jo, sech schützen. Dat heescht, ech hat ganz vill Persounen mat Penis, déi ëmmer gesot hunn, nee, ah, Ech wëll keng Kondomer benotzen, dat ass schonn an der Rei, dat geet esou. An ech sinn awer eng Persoun, déi sech wierklech drop behaapt, well eben et, et gëtt jo net nëmmen HPV, et ginn ganz vill aner Krankheeten, et gëtt och Aids nach ëmmer. An d'Leit mengen ëmmer, dat si ni wäerten dovunner betraff sinn. Sou man hat ech eben och den, dat Thema mat deem Partner, vun deem ech et hunn, krut, hunn ech vun Ufank u gesot, hei, Nëmme mat mat Kondomer. Dee huet sech wollten drop behaapten, Jo, mee ech vertrauen dir, du kanns mir och vertrauen. Ech benotzen net gäre Kondomer. An ech hunn gesot, Nee, nee. An en huet sech och déi éischt puer Méint dru gehalen, bis ech dann iergendwann eng Kéier net méi opgepasst hunn, well ech em vertraut hunn. An da hat en eng Kéier profitéiert fir ouni Kondomer. Säitdeems hat ech den HPV-Virus. An ech hunn him och drop opmierksam gemaach, dee war, Nee, nee, dat kann net vu mir sinn, ech passen ëmmer gutt op. Ech hunn der Persoun och emol gesot, so, du léiss dech testen, da loossen ech mech och testen, mir weisen iech géigesäiteg d'Resultater, wa mer all clean sinn a mir sinn eis sécher, datt mer exklusiv sinn, oder wann s de dann aner Partner wëlls hunn, dann ëmmer versécheren, datt s de der wäerts dech schützen, ka mer driwwer schwätze fir ouni Kondomer a sou weider. Mee et ginn nach ëmmer vill ze vill Leit, virun allem Mënsche mat Penis, déi sech drop behaapten, datt Sex ouni Gummi einfach vill besser ass an dat et einfach keng Geschlechtskrankheete ginn. Dofir muss een einfach méi driwwer schwätzen, méi an de Medien, méi an den Zeitungen, méi an der Schoul, iwwerall, och op der Aarbecht. Firwat soll een net mat sengen Aarbechtskolleegen och dodriwwer schwätzen? Well dat ass eppes, wat praktesch jidderee mécht an och jidderee ka kréien. Firwat soll dat net einfach en normaalt Thema sinn, wou ee ka beim Dësch, wann een amgaangen ass z'iessen, driwwer schwätzen? Jo, an och grad well et awer e Virus ass, zu deem et, zu deem nach net esou vill opgekläert ass an zu deem ee muss op d'Sich no Informatioune goe fir un d'Informatiounen ze kommen. An ech hännen, dat mengen ech änlech wéi s du, ech fänken och emol mat de Leit iwwer HPV ze schwätzen an da gesinn ech wierklech esou d'Fragezeichen an de Leit hire Gesiichter an ech sinn dann déi Persoun vun där se fir d'éischt gehéieren, wat dat ass. An. wéi ee sech kann dovir schützen. A grad an net-monogame Bezéiungskonstrukter fannen ech dat carrément irresponsabel, wa Leit net gutt driwwer Bescheed wëssen, well een net nëmme sech selwer an eng Persoun a Gefor setzt, mee ofhängeg vum Konstrukt elo, e puer Dose Persounen, déi nach do drunhänken, einfach well d'Leit méi wéi eng sexuell Bezéiung hunn. An ech fannen et, et mécht mech immens rosen, datt esou wéineg doriwwer opgekläert gëtt. An och an der Schoul, also dat war eng, dat war an der Primärschoul Thema mat Meedercher loosse sech impfen an duerno war HPV ni méi Thema. An et gëtt och nach ëmmer vill ze wéineg doriwwer opgekläert an doriwwer geschwat. A firwat sollt een net mam Aarbechtskolleeg, mat der Aarbechtskolleegin an der Mëttespaus iwwer HPV schwätzen? Jo, oder owes, wann een an enger Bar sëtzt mat Kolleegen an da vun Dëschnoperen dat och héieren a sou kucken, An dann einfach eriwwer soen, jo, wëlls de matschwätzen, ech kann der d'Saachen erklären, dat ass jo guer kee Problem. Ech mengen, dass, ech fannen et schued, dat et en Tabuthema ass, well et ass näischt, wou ee sech muss virdrunner verstoppen. Ech mengen, am Ufank, wéi ech och gesot krut, dat ech den HPV hunn, hat ech e bësse sou den Eekel virun mer selwer, sou, wéi kann dat sinn, dat ech lo déi Krankheet krut, ech passe sou gutt op. Mee dat huet guer näischt doman ze dinn. Ech mengen, et huet ee Pech, et huet een leider, oder Gléck, ne? Sou wéi an der Lotterie spillen. An dofir muss einfach méi Gléck opgekläert ginn. Ech gesinn och nach ëmmer bei den Dokteren déi ganz al Posteren hänken iwwert HPV. wou dann einfach nëmmen driwwer geschwat gëtt, jo looss dech impfen, awer meeschtens nach ëmmer un d'Meedscher geriicht. Dat heescht, do muss mer eise Gesondheetssystem zum Beispill nach e bëssen iwwerschaffen, nei Reklammen do maachen, méi opklärend Broschüren an den Zeitungen driwwer schwätzen an oder um Radio, esou wéi mir dat elo maachen. Mee jo, dat soll einfach, jo, méi, méi Normalitéit sinn, méi zum Normale gehéieren. Absolut.
An ech fannen et och bis haut droleg, dass d'Impfungen just bis zu engem gewëssenen Alter oder wann een zu enger gewëssener Risikogrupp gehéiert, iwwerholl ginn, well et ass awer, et gëtt eng Impfung an d'Impfung ass dat eenzegt, ausser elo natierlech Lackdicher, Kondom an Händchen, wat et gëtt, wat schützt. Et gëtt, wéi gesot, normalerweis keng Behandlungsmethoden, an déi Behandlungsmethoden, déi et ginn, si relativ nei an net ëmmer wierksam an, wéi d'Kim eis elo erzielt huet, och deelweis relativ schmerzhaft. An d'Impfung hëlleft net perfekt, mee si hëlleft a si schützt. An et ass einfach och eng Sauerei, dass et eng Impfung gëtt, déi schützt an dass déi net einfach carrément fir jiddwereen iwwerholl gëtt, well Och wann een et mat 30, wann ee sech réischt mat 30 impfe léisst, wann een et nach net hat an et léisst ee sech dann impfen, dann ass een da geschützt an da geet ee manner e Risiko an an et setzt ee manner Leit enger Gefor aus.
Jo, mee et ass leider d'Pharmaindustrie, ne? Dat heescht, et wëll ee Geld maachen. Et gëtt och ëmmer gesot, datt een, datt de Schutz méi bréngt, wann een nach kee Sex hat. Mee et kann een och an enger monogamer Bezéiung sinn, ouni datt e Partner friem geet. sech den HPV-Virus zouzéien. An deem Sënn, et muss een einfach nëmme Päsch an eppes upaken, wat virdrun eng Persoun, déi sech d'Genitalien oder wat och ëmmer ugepak huet, oder den Hänn, wann déi feig wat vun den Hänn huet an net propper mécht oder Händschen oder wat och ëmmer, an dat dann upeekt an du peeks et och un, ass jo och schonn eng Chance do, dass de et kriss. Vun dohier ass et einfach eppes. wou et wierklech Sënn géif maachen, dat mir alleguerten, egal wat fir en Alter mer hunn, géife geimpft ginn. Mee d'Impfung wierkt anscheinend och réischt, wann s de HPV-fräi bass. Dat heescht, d'Impfung gëtt nëmme gemaach, wann s de kanns noweisen, ech hu kee Virus am Kierper de Moment. An voilà, dee Moment, wou s de dech dann impfs, kanns de dann géint déi aner Sträng immun sinn, mee et ginn esou vill verschiddener an och aner Länner a se evoluéieren jo och ëmmer erëm. Dat heescht, d'Impfung muss mat evoluéieren, fir dat ee sech ka weider schützen.
Absolut. Ech kucke mer och eng Kéier un, ob ech mech kann nach eng Kéier impfe loossen, well ech krut deemools eng vun deenen éischten Impfungen an. Déi haiteg si méi efficace. Ech muss do definitiv enke mat mengen Doktere schwätzen. Mee vläit soe se mer och einfach, dass et souwisou kee Wäert hätt, well ech wär jo souwisou net monogam a géif mech duerch d'Géigend schlofen an ech géif et souwisou fréier oder spéider kréien.
Wat immens schued ass. An och einfach, ech mengen. mir liewen an enger Zäit wou mir méi sexpositiv sinn an dee Stigma einfach ze hunn, esou du schléiss dech souwisou ronderëm well s de net monogam bass. Ech sinn och net monogam. Dat dat déi dat dat hetero cis normatiivt Bild vun der Gesellschaft nach ëmmer do ass an dat einfach d'Norm ass. Et soll net d'Norm sinn, et soll einfach driwwer geschwat ginn an et soll ee geschützt sinn an et soll een och all Mënsch gerechte Schutz ginn, ob déi Persoun elo hetero ass, ob déi Persoun elo monogam ass, ob déi Persoun elo polyamoréis ass oder wat och ëmmer. Dat misst u sech guer keng Roll spillen. Et geet ëm d'Gesondheet an du hues nëmmen eng Gesondheet an do sollt eis eise Gesondheetssystem der och einfach entgéint kommen. An einfach ze soen esou, jo et wäert et souwisou kréien, du bass jo net monogam, dat ass komplett Quatsch. Jo, et huet och déi Konnotatioun vu selwer Schold. Jo.
Ech hat och eng keng Gynéco, well ech teste meng Gynécos ganz gär, wann ech en neie kréien. Déi hat ech du gefrot, ech hat hir gesot, jo ech sinn net monogam a wéi, wéi kann ech mech da schützen, obwuel ech natierlech zu deem Zäitpunkt schonn alles wosst, wat et zu Lackdicher, Händschen, Kondomer et cetera ze wësse gëtt. A si hat mir carrément gesot, Ech sot hir, ech si queer an ech sinn net monogam, wéi kann ech mech schützen? Si sot, si huet mech ugekuckt a si huet mech ugegranzt mat, 't wier souwisou am beschte wa jiddwereen ee Partner säi ganzt Liewe laang hat an enger heterosexueller Bezéiung, da wier dat alles guer keen Thema. Ech sinn ni méi dohinner zréckgaang, muss elo gesot ginn, mee dat ass awer eppes wat eng Doktesch hei zu Lëtzebuerg mär sot an déi Fra praktizéiert nach ëmmer an déi kann deen, ech wëll net soen onqualifizéierte, well dat Schlëmmt ass, datt se qualifizéiert ass, mee si kann dee Rotschlo nach weiderhi jonke Leit ginn. A si ass jo vis-à-vis vu Patient, innen och an enger Muechtpositioun als Doktesch. An do misst och einfach an eisem Gesondheetssystem an an eisem medezinesche Personal, déi misste vill besser doriwwer opgekläert ginn a vill méi Wëssen doriwwer hunn a vill méi sensibiliséiert sinn, an einfach hir Aarbecht besser maachen, wann et ëm HPV an aner sexuell iwwerdrobar Krankheete geet.
Ech denken, de grousse Problem hei ass, dat mär nach immens konservativ sinn. Et kënnt lues a lues, dat Leit ëmmer méi oppe sinn och fir aner Bezéiungsstatussen, mee well eis Medezin immens westlech ass an och konservativ, gëtt einfach baass geholl heteronormativ, cis-heteronormativ virun allem, a se gi sech keng Méi fir sech méi opzeklären. Ech hat déi selwecht Geschicht och mat der Endometrios, wou meng Dokteren och ëmmer soten, dann kuck einfach fir schwanger ze ginn, dann bass de warscheinlech geheelt duerno. Jo, jo, jo. Wat schonn en zimlech krasse Statement ass, virun allem enger Persoun dat ze soen, déi Single ass an déi warscheinlech kann keng Kanner kréien. An dat ass och halt halt nëmmen e My Mythos, ne? Mee et ginn ze vill Dokteren, déi einfach hir eege Meenung projezéieren an net Dat gesondheetlecht Kucken, an dat fannen ech misst opgehale ginn, dat se hir eege Meenung weider verspreeden an net einfach dat Medizinescht, wat u sech korrekt ass. An an deem Sënn, wéi bei dir, wou se dir elo soten, jo, mee wann s de einfach cis-het-normativ wäers, dann häss de dee Problem och guer net, einfach eng Persoun fir de Rescht vun dengem Liewen, wat och Quatsch ass, well wéi gesot, du kanns dat iwwerall zouzéien, d'Chancë si méi kleng, mee du kanns dat och keng Ahnung, op an enger Schwämm oder sou eppes zouzéien. Dofir, et gi wierklech ze vill Dokteren, déi net wëssen, vu wat se schwätzen an einfach hiert eege Bild, hir eege Meenung de Leit weiderginn, wat wierklech onméiglech ass an immens geféierlech.
Jo. Wann een da lo bei engem Dokter war an no Opklärung gefrot huet an net déi Informatioune kritt huet, no deenen een am Fong gesicht huet, wou kann een dann un déi Informatioune kommen, Kim?
Et gi ganz vill Méiglechkeeten. Et kann ee sech déi Saachen uliesen duerch Bicher. Dat heescht, et kann een an eng Bibliothéik goen a sech Bicher iwwer STDs a sou weider ausléinen. Ech hat viru kuerzem e ganzt interessant Buch gelies, wat u sech éischter iwwert, jo, d'Vulva geet, dat heescht Viva la vagina, wou och iwwer STDs an allgemeng iwwer d'Hygiène vun der, vun der Vulva a sou weider geschwat gëtt. Do ass och e ganz interessant Kapitel iwwer, iwwer HPV an d'Impfung. Dat sinn zwou Medezinsstudentinne gewiescht, déi dat geschriwwen hunn. Déi si mëttlerweil och Dokteren a klären nach ëmmer dozou op. Et ginn jo am Internet ganz Rëtsch, eng ganz Rëtsch Säiten, wou ee sech kann informéieren. Et muss een nëmmen oppassen, dat et gutt Säite sinn. Ech ka leider elo net direkt soen, wéi eng. Mee normal wann een zum Beispiel am englischsproochegen so kuckt zum Mayo Clinic ähm, da hat ech och Sachen drüber gelies, wat ganz interessant war ähm, oder Podcasts. Ähm, mir hue lo drüber geschwar, mir gi ganz viel verschiedene Podcasts, verschiedene Sproochen, äh, déi kënne ganz interessant se fir fir do dat do ranzelauschteren, wann een léiwer lauschtert am Platz fir ze liesen. Oder ähm, sech net genéieren an einfach seng Kollege froen, ob déi schon Erfahrungen hunn an ze kucken, wou een do nach kann Informatioune kréie vun hinnen. Dat ass schonn eng relativ gutt Iwwersiicht. Mir wäerten dozou nach definitiv méi an d'Show Notes vun dëser Episod setzen. Kim, ech denken, mir wäeren um Enn ukomm. Ech soen der villmools, villmools Merci, dass s de mat eis iwwer, bezéiungsweis mat mär iwwer deng Erfarunge mat HPV geschwat hues. an ech hoffen dass d'Impfung wierkt an dass de keng Problemer méi domat wäers hunn.
Villmools Merci Robin, dass de mech invitéiert hues, dat mir esou e ganz interessant Gespréich haten an ech hoffen dir huet ganz vill geléiert do driwwer. Dat hoffen ech nawell och. Wann der elo dru bleift, dann kënnt nach eng Rubrik vum Eli. An dann héiere mär eis an zwou Woche rëm. Äddi! Äddi!
Eng gutt Fro, gutt gefrot!
Eng gutt Fro, Wat mécht een Urolog? Een Urolog ass ee medezineschen Dokter, dee sech op Penisse spezialiséiert. Mee net nëmmen. Wat genau mécht een Urolog a wat kann ee sech erwaarden, wann ee bei ee geet? Ab wéini soll een dat maachen an aus wéi enge Grënn? Den Numm Urolog kënnt aus dem Griicheschen an heescht iwwersat Pipi-Dokter, also een, dee sech ëm den Urin këmmert. D'Ägypter an d'Griichen hunn d'Faarf, de Geroch an d'Textur vum Urin analyséiert, fir erauszefannen, ob eng Persoun gesond ass oder zum Beispill Blutt am Urin huet a behandelt muss ginn. Hautzedaags behandele Urologe Krankheeten, déi mam urinären Trakt ze dinn hunn, an dëst bei Persoune mat Penis souwuel wéi bei Persoune mat Vulva. Den urinären Trakt ass dee System, deen den Urin produzéiert, späichert an d'Gëftstoffer aus dem Kierper entfernt, andeems ee Pipi mécht. An deem Beräich këmmeren d'Urologen sech ëm d'Nieren, déi d'Blutt filteren an den Offall an Pipi ëmwandelen. Se këmmere sech ëm den Tube, deen de Pipi vun den Nieren an d'Blos transportéiert. Se këmmere sech ëm d'Blos, déi den Urin späichert. Duerch den Ureter fléisst den Urin dann vun der Blos aus dem Kierper. An se këmmere sech ëm d'Adrenaldrüsen, déi un den Niere sinn an Hormoner produzéieren. Den Urolog ass och fir de Penis zoustänneg, dat Organ, wat de Sperma an de Pipi aus dem Kierper transportéiert. En ass och fir d'Prostat do, déi d'Flëssegkeet fir d'Spermie produzéiert. E këmmert sech och ëm d'Hoden oder d'Eeër, déi Sperma produzéieren an Testosteron hierstellen. Bei de reproduktive Funktiounen ass den Urolog fir Hoden-, Prostata oder Peniskriibs an deem seng Behandlung zoustänneg. Et kann een och bei den Urolog goen, wann een Erektiounsproblemer huet, infertil ass oder eng Entzündung vun der Prostata huet. Bei jidderengem hëlleft den Urolog bei Nierestäng, bei Blosenentzündungen, bei Kriibs an der Nier, an der Blos oder an den Adrenalendrüsen. Et kann een och no Léisunge sichen, wann eng Persoun inkontinent ass, also de Pipi net anhale kann a sech e bëssen oder vill an d'Box mécht. Bei Kanner ass een Urolog do fir medezinesch ofzekläre firwat ee Kand nuets an d'Bett mécht, falls am urinären Trakt eppes blockéiert oder falls d'Hoden net erofrutschen. Fir an den urinären Trakt ze kucken, kann een Urolog een Ultraschall maachen, eng Röntgen oder soss ee Scan fir ze gesinn, wéi et bannen am Kierper ausgesäit. Dës Technike sinn vergläichbar mam Fotograféieren, just datt een an de Kierper eragesäit. Se kënnen och moossen, wéi séier an wéi staark den Urin aus dem Kierper kënnt a wéi vill an der Blos bleift. Si kënnen den Urin analyséieren a kucken, ob do Bakterien dra sinn. Falls dat net de Fall ass, ass den Urin steril. Si kënnen och de Volumen an den Drock an der Blos moossen. Fir ze kucken, ob d'Prostat gesond ass oder ob een Tumor do ass, kann een Urolog entweder een Toucher rectal maachen, also mam Fanger d'Prostat duerch den Daarm oftaaschten, oder een Ultraschall maachen. Déi éischt Method ass méi genau. Den Urolog kann och chirurgesch Agrëffer maache fir Kierperdeeler ze reparéieren, fir ee Kriibs oder Tumor ze entfernen oder fir eng Vasektomie ze maachen. Et ass gutt bei engem Urolog ze consultéieren, wann ee Symptomer wéi Blutt am Urin huet. Och ganz oft misse Pipi ze maachen, Péng am Pelvis oder do wou d'Niere sinn, kann eng Indikatioun sinn. Wann et beim Pipi maache brennt oder wéi deet oder wat Pipi maache schwéier ass, wann ee sech an d'Box mécht, den Urinsstral schwaach ass, soll een och bei den Urolog. Wann de Penis seng Form ännert, een eng Knupp an den Hode spiert, keng Erektioun kréien oder hale kann oder engem seng Libido sech ännert, soll een och bei den Urolog. Generell solle Persoune mat Prostat ab 40 reegelméisseg an d'Kontroll. Een Urolog mécht also vill méi wéi just ee Fanger an den Aarsch ze stiechen, also een Touché rectal ze maachen. Och net all Besuch beim Urolog beinhaltet esou een Examen.
Hues du nach Froen, Äntwerten oder Umierkungen? Da schreif eis op sex at ara.lu. Är Froe ginn natierlech beäntwert, ouni datt mer är Nimm nennen. Iwwer Feedback freeë mer eis ëmmer.